Helo, croeso nol i'r shed. Um, dwi'n mynd i wneud fideo fama ers oes, ond gen i cwpl o brosiectau ar y gweill fan, so ni'n meddwl, dod â chi nôl mewn, a ia, yeah, i ffidio busnesu, beth sy'n ymlaen yma. So, prosiect mawr dwi'n gweithio ar hyn o bryd, ydy ti atgyfodi hen gar, un o'n hen geiri, um, Mae'n brosiect sydd wedi bod ar y gweill gen i ers dros ddeg mlynedd, ond dwi wedi cael rhyw ail wynt yn ddiweddar. Ac yn sgil hynna, dwi 'di bod yn neud lot o stwff weirio yn y car, a ma' project heddiw 'ma yn ymwneud efo hynna. So dwi 'di cyrraedd pwynt yn y project hon lle dwi'n symud ac ail-osod lot o stwff electronig y car, fatha'r motor wiper yma a bulbs a ballu. A cyn gosod nhw yn y car, dwi isio testio nhw. Dyna ffordd haws a neud o ydi iwsio batri car, twelve volt, so testio bwlbs a ballu. Dach chi'n gweld hwnna'n goleuo. Y problem efo hynna ydi, rhein d- yn petha hawsa i symud o gwmpas, ma' nw'n pwyso lot. A hefyd, um, ar ôl chydig, mae eisiau chargio nhw, cos ma' nhw'n colli voltedd. Uh, ar ben hynna, mae'r hwn sgyn i yn rybys, dwi'n meddwl bod o'n cychwyn marw. Eisiau chargio hwn yn y blaen, a checio'r multimeter run. deg yy volts yno, ma' fod yn 12 volts 'lly. So, o'n i ddim ond prynu um, be' o'n galw'n bench top power supply unit, mae'n jyst am machine bach sy'n rhoi voltage allan. Ond, no, pam gwario'r pres yna, pam fedra i wneud rhywbeth sydd ddim yn gweithio mor dda yn rhatach, a probably gwario'r rhywun mae'n to bres anyway. So, mae fi chydig o hordar. Nes i chwilio trwy bocsys o rygbi sgyn i a nes i ffeindio hwn. A beth ydi power supply unit o hen gyfrifiadur. A dwi'n sôn am hen, hen. Dyn nhw'n neud nhw yn steil yma. Erbyn hyn mae'r plygiau wahanol. Ond um, beth sy'n handi fo hwn di, mae o yn 12 volt output a 5 volt hefyd. Ond 12 volt dyn ni eisiau. ar gyfer y car. So'r plan ydy testio bod hwn yn gweithio ac astudio chopio'r wires yma fyny a neud rhywbeth fel bod yn lle plygio mewn so bulbs neu motors neu beth bynnag. Ie, yeah, swnio'n syml, so gan i weld beth gwyd. So wedi plygio fe mewn rwan, dy heb explodio, so mae hynna'n cool. Um, Os dach chi isio gwybod be mae'r lliwiau yma i gyd yn feddwl, fedrwch chi gwglo um, fatha pin-out neu connector diagram neu beth bynnag a jyst ffeindio un sy'n matcho. Mae'r stick ar ochr di dweud bod yna'r melyn di 12 volts a piws di 5. So dwi'n cyntaf eisiau gwneud trio bod yn gweithio. Wan, dwi'n meddwl, so mi trio'r 12 volts. Edrych yn byd. Dylsen ni gael rhywbeth ar y five volt. Gen o 5.17. Ti'n gweld ar yr multimeter. So rheswm di 12 volt yn gweithio di. Meddwch bod hwn mewn computer. Da chi'n gorau pwysio botwm ar y ffrynt i ddeffro fo. So da ni isio efelychu hynna mewn ffordd. A beth rhaid ni'n neud, nes i check ar y pin out, ydy basically shortio

11.8. Digon agos. Cool, so... Ie, yeah, dwi'n gwybod fod hwn yn gweithio. So mae'n mater o'n o... Chopio'r cables mae'n fyny, basically. Nid yn haws i ni brofi lle bod ni'n gorau sticio pina mewn i hwn. Fath o fyna. Ond i dorri ac y trefn. So ma' 'na pedwar weiran sy'n berthnasol i ni ŵan. Y ddau yma ydy'n switch ni. Mae hyn 'di 12 volt. So beth gynta 'na i 'di sticio hein at ei gilydd, basically. So bod o on drwy'r adag. Iawn, so dyma fo yn syml, so dwi wedi weirio bod dim i fyny. Mae'r plus a minus yn mynd i'r connectors yma. A rheswm dwi wedi gwneud hynna di, fydda i rhan fwya'r amser yn iwsio'r crocodile clips bach yma i testio pethau, so mi sy'n haws iwsio'r sgriws mawr yma. Dyma fo'r switch, Dyna ti, so dwi'n mynd i wneud hwnna'n fatha permanent mewn ffordd i. Dwi eisiau gallu datgysylltu fo fel la, os oes rhaid. Cos dweud bod ni'n cath short circuit mewn damwain, wneud hwn switcho hyn off. So, dwi'n beth sy'n gwneud, jyst tynnu hwnna wrth ei gilydd, a mae'n iawn. Be na i fynd ar ei dan o dap dros y connectors yma fel bod o'n shortio neu bryn byd arall. Um, so, na i ffeindio rhywbeth i testio fan, jyst ni'n cael gweld bod o'n gweithio. So, yn ogystal â bulbs efallai, Pethau prifo sydd eisiau testio ydy pethau oedd o hwn. Hwn di motor weipar cefn y car. O hwn yn y car ers blynyddoedd a mae glaw bod dim wedi bod arno fo. Mae'n disrydu braidd. So dwi'n gwybod, dwi'n meddwl wnaeth hwn weithio anyway. Ond dwi'n ei testio yn y le, so

O, mae'n mynd i sgwrno weithiau, so gret. Um, ond ie, so fy crocodile clips yma, lot house artist a pethau. Sgyn i'n byd arall yma, dwi'n ddangos i chi, ond anyway. Na fo yn syml iawn sut mae hwn yn gweithio. So da ni wedi cymryd hen power supply troi'n 5 volt. Mae'n siŵr na i wneud rhywbeth debyg efo'r 5 volt hefyd. Mae'n sbleisio nhw fyny. Um, twyd, Obviously 'di hwn ddim dan byd. Os 'dach chi efo Ferrari ne' wbath peidiwch chi iwsio 'm byd fel hyn 'de. Prynwch peth call. Ond dwi'n eitha fi sy'n malu cachu. Mae'n ideal. Yym neud yn peth o'r five volt efyd jyst rwbath aru testio. A ia jyst t'o' 'na fo dyna 'di o. At least ŵan mae Mister Fflacli roi hwn yn y car wirio fe gyd mewn trio fo ffeindio lle ma' nw'n gweithio. Bob dim 'nai osod yn y car bydd o'n gweithio at least fod o 'di gweithio fama. So ia 'na fo.